Wulagi tum ni tum beri ka zia n bori nim kpɛ heaven. Kaman how? Wulagi nyɛ vi nyaɣa daan ka yee tum la 247. Kaman N niŋdi a maraba kanna a Kaman How program zuɣu on KFTV, a buɣinooŋɔ program. Ka maa tin piindili shɛm, yuŋ paaya ka buɣinooŋɔ kum yirigi tiŋ naa ka o bɔhi ni bo n-lu. Ni paɣa kpɛm n faɣisi, lala n nyɛli bɛ kaali m bala na, buɣi noongu n lahi kum ma, eh, ŋɔ maa ŋuni yaa ni da naa paɣa n dɔɣi bidibiga, lala n nyɛli ka ti mali li tira na, eh, di viɛlimi bee di nyɛla zaɣi biɛɣu on a kaman how program zuɣu buɣi noongu segment ka ti discuss di tira na, eh, ti ni nyɛli shem din tooi zooi ka di nyɛ sheli m bala ti ni nyɛli shem ti bi mimi yaɣi analysis ka ti niŋdi kpe ŋɔ, eh, ti lahi niŋda congratulation ninkam. N-nyɛ ŋun kam yuundi program ŋɔ saha ŋɔ for Naawuni ni niŋ a yiko ka a tooi paasi test eh, n-tooi niŋ part of ninvuɣu shɛba ban nyɛ 2023 beginning eh, lala nyɛla ka ti yɛn zaŋ kpe ka suhi aduwa ti a ni Naawuni chɛ ka ti daa dola n-ti nyɛ di bahigu ka bi zani nimaani ka ku tuɣi chana n-ku chana n-ku chana eh, n-ku chana din ku nyɛ shɛm m-bala maa. Eh, ka ya ya nye new to this channel eh, ku teei ma n subscribe ka dihi biɛlli so that eh, anytime ka ti bahi contents a nyɛla one of the people eh, ban yɛn nyɛri first eh, di ku nyɛla ti kamna ni ti ti n puhi ti mini ti yuundiba ka niŋ ya happy new year eh, ka discuss eh, new things bee kama bin pala shɛŋa din kpe n kpe ti ni zaŋ ti new year celebration kama previously last year ti ni daa pun niŋ shɛm But unfortunately, eh, eh, ti yɛn timla sandaani biɛla eh, ti ni bɔri ni program maa niŋ yaa shɛm eh, di ŋmanila ti footages maa shɛŋa mali ga dama bibihi ŋɔ zaŋ chaŋ sound polo eh, so eh, di pam yɛn yirimina ka di nyɛla eh, maybe ti yɛn yɛrila yɛtɔɣa zaŋ pa di zuɣu kama ti ni daa yɛli shɛm last year about Eh, New Year celebration n tiɛha yiya ŋɔ maa ni kana maa eh, binshɛɣu kam yi niŋdi Ghana tiɛ ye Northern region bee Tamale eh, di ti ka tiɛ niŋ la gɔɣu zani n tiligili niŋda kaman New Year celebration bin niŋdili shɛm eh, tira karila ye, eh, yɛtɔɣa shɛŋa kaman nyɛ ka laa yɛtɔɣa nim maa gba eh, bɛ yi zaŋ laa biɛhigu maa be dinni dina mali hankali ni suhuʒiya N gari bɛ ni pahi niŋdili shɛm ŋɔ maa ka di mi ŋmanila authorities bi yɛri shɛli about it. Eh, ti malila ti bikpɛm ayi eh, ban tooi zooi ka bi ʒiri salo eh, gada mini Makasio n-tihi biri ayi na ti n ti ba eh, restrictions awa bɛ ni niŋdi bɛ show ka niŋdi floating nima eh, ni binyɛra binyɛra. Eh, secondly, ŋɔ a ŋuna m-bi tahi ni restriction ti di ŋmanila biɛhigu nini n-neei ka daadama dii bi lan zo n-doli paati in that mood m-ba motonima reesiri li bee n-zaŋdi bɛ nyɛviya pari tali maa n-tiɛha pumpɔŋɔ new year n-to n-deei li pumpɔŋɔ day shɛli a ni yɛn nya ka bɛ like daadama bee especially tamali bipola zaŋ bɛ nyɛviya to chɛcha pam di niŋdimi ka di nyɛ new year night crossover maa a yɛn nyami ka town central maa ka di kpe m-muɣi Ka bɛ guli cross over maa immediately ka cross over maa kana to sokam di yɛn barila moto nima ban mali loori nima ka hali ka shɛba yi ka chɛ kama bɛ ni niŋdi binshɛŋa maa nyɛviya ka bɛ kuli zaŋla nyɛviya sɛɛti abiti nima ka ku zaŋ li pa ka di nyɛla eh, mootu yi ka suɣilo ka Naawuni di yɛn chɛ o yubu too o di ku yɛn gbahila niriba pam ni domin bɛ ni niŋdi binshɛɣu maa eh, di ku nyɛla bi kpɛhirila kum ni di ŋmanila like eh, ban niŋdili maa di ŋmanila so ni mali spare life bee spare nyɛvili yiŋ ka ka ti niŋdili maa eh, tira niŋ interviews pam pam din ka pam din ka tiyali sandaani maa like nyima maa yɛro wuŋ vibe shɛŋa din daa bɛ nimaani Eh, amamaŋa dina n niŋ ayɔli ban regret biɛni ka naan chɛ ban ka ti zaya yuunda bi gba yɛtɔɣa biɛni ka naan chɛ ban niŋdi ka kuyɛra eh, like influence of eh, tima ko ŋo bɛ dam ko nu i don't know to ti kana kaman how zuɣu eh, new year din ku niŋ ka ti bɛ ghana bɛ ka di nyɛ din maaki eh, eh, din bo solar calendar the first eh, night n bala maa eh, first january eh, di di viɛli pam n bi nyɛ binshaɣu din taɣara ni a di celebrate new year bet bin niŋdili style shɛli maa di ŋmahiri chaŋla odd ni ya yɛri ŋmahiri chaŋla odd maa mi ka ti yuli eh, din din nyɛ shɛb pam because eh, majority about 90 to 99 or 98 percent of ban be nimaani maa nyɛla muslims mm? muslims maa eh, di yɛn za ti daadiini gba ka ti ni like di di salvation maa di bi kpa ti a ni tooi wishi so bet bin niŋdi shɛm maa din di kpa shɛba maa ban yuusirila a sola kalanda maa yuŋ maa yi paai n nyɛmi ninvuɣu shɛba ban nyɛ asɔri bee dolodolo nima ban yɛn laɣinla bi jɛma duri ni chɛchinim ni n-suhiri Naawuni from 31st night maa to cross over of 1st January maa, ka ban mini bɛ Duuma bihi ka bɛ mini Naawuni diri fiila, ka bɛ suhir o m-bɔri blessings bee m-bɔri tibigimsim bee anfaani Naawuni sani zaŋ chaŋ lala New Year ŋɔ maa. A ka a tuhi din bi nya shɛba ban haa yɛli maa ka ban zaŋ bɛ nyaviya chaŋ ti be town centre m-bari motonima n-niŋdi binshɛŋa din bi nya ba.

Naawuni kpɛhiri o New Year maa ni maa, o ko n daa paɣi Naawuni ni o ti o nyɛvili ka o crossiri o ban kpɛri New Year bɛn nyɛ ŋuna, ɛhɛ di daa nyɛla ni o ŋmɛbo bee kaman yaa ka di nyɛla a chaŋ ti su Naawuni voli ka di ŋmanila a yaa bee kaman ɛɛ nini kpe n tali shɛli n zaŋ a kpɛhi New Year maa a ku lan bɔra ka di ŋmani kaman a ku lan bɔri a yɛn ʒimi hali n ti nyɛ 2024 ni yɛn kana shɛm which is not right. bi shɛŋa bɛni ka bin ka nin piɛntali nyɛli ka like ka ka nin neesim n nyɛli di lee nyɛla zuɣu kpiintali zuɣu kpiintali ni jɛrilim jɛrilim ku nyɛ din ŋuna di ka a ni yɛn buɣusili shɛm unemployed youth mm, di mini ban daa like uh, sorry to say ban zooi ni pam nyɛla ban zaŋ bihi ti puhi ka bi dɔɣa dɔɣa maa bi bi yuundi maa bi bi mi bia maa ni diri shɛli because a yi ʒin ka zaŋ a zuɣu tiri yiŋa n yuli ka a paɣa do yiŋa mi ka a mali bia ka mi ni hali a yi bi kpi ka di nyɛla a deela daŋ ni maa ni din affect a family to paɣa maa yɛla yi bi tɛhira bia pa shɛli a gba ni daa nyɛ bia a ba ni a ma daa zɔri a niŋ bɔ a yi yuli bia maa a ku chaŋ taŋ

ka yihi di exhaust pipe bahi ka NPP bee NDC rally n-nyɛ li ka di ʒiɛya ni bɛ ni di ka niŋ binshɛɣu to ehe o kuli nyɛla laɣiri ka ka family ban yɛn di li ka di mi zaŋ yina nti waste di di ka shɛli gba ka a ti fitanim wahala pahi eeh to din viɛli gba di di pa shɛli fitanim ni nyɛ liɣiri because din dali yuŋ maa biɛɣu n-neei about 50% of them bɛ yɛn service la bɛ machines. Bɛ ni ku zaŋ li niŋ rough. To a yi saɣim maa machine gba di tu ni a baŋ ni Ghana wundaba liɣiri ka bɛ zaŋ mali palli maa a yɛn nyɛla so ka o ni niŋdi palli maa halaka shɛli maa because o ku yɛn nola moto standard sɔŋ tiŋa ka di kurigiri palli maa o ku ka problem. Di nim zaa di tin niŋ shɛb lahiyiɣisi pam shɛŋa di ka bi bɔhi yɛtɔɣa shɛli ka a yɛli a eh, ka a yɛri na ni ka ŋɔ mi because nyin gba daa bi calculate li estate maa bini n bala ka a damage li just because of your foolishness and so ŋɔ maa di ŋuna is about new year celebration eh, tamale youth bee northern region bin tɛɛni li

buɣa bɔra n so tin kɔn yɛ shɛm kamani how program zuɣu n bala eh, new year celebration eh, bin tɛni li shɛm bala so eh, once again tɛn niŋla sokam happy new year ninvuɣu maŋa happy new year ba mi gba zaa nyɛ tin yɛri shɛm maa di ku shɛhaya tin nyɛli shɛm ka ti yɛli ti kamani how program ma ti pun yɛli Kpɛŋɔ ka ti yɛn yɛli shɛli kam n-yɛn favour ti mi bee a ni yɛli dini n-nyɛ best bee eh, dini n-kuli nyɛ final ti ni nya li shɛm ti gba ku zaŋla ti hankali bihi maa n analysiri yɛtɔɣa shɛŋa maybe ti ni di nya ka di niŋ niŋ ŋɔ ka di sɔŋ ti ka di niŋ niŋ ŋɔ ka biɛhigu viɛli ti eh, ti youth maa zaaha ka lahi n zaŋ kpɛ before ka n sign out ka niŋ sokam sokam sokam ni sokam on behalf of eh, ti mini kamani how be KFTV be Kulchiri family kiriw zaa Eh, ka ti zaŋ kpɛ ŋɔ n niŋ sokam naan dee n suhigu pam eh, n tiɛha first january maa eh, din dali maa n daa mali suuna n wundaba yino n daa dee n ma ŋun ʒiya ŋɔ suuna n daa ku nyɛli n wundaba n malila two sims so sim yinga ka bi daa niŋ ŋɔ maa mani niŋ ma ka n niŋ renew one n tiɛha ka ti bi baŋ din ti kaai shɛm so ka daa zaya ni ti niŋ suuna n tiɛha bia maa yuli n daa boondi Eh, Mariam, eh, Mariam maa ka lan niŋ one day n sahabira aduɣu la eh, solar calendar Christmas day dali eh, so anabi sam ma ka bira aduɣa din dali yuŋ maa n tiɛha eh, Mariam ka eh, tira zaŋ ti eh, bia maa so on behalf of eh, the newborn baby ni eh, eh, n wɛjira Hamida Eh, ni o daamiliya gba pahiya Latifa eh, m ma ka n di eh, afaasima n piri bi nim zaa n piri nim maa zaa n ba kpeen nima eh, ni n piri nim maa eh, ŋun ʒiriba bee ŋu- bee ŋun ʒi bi zaaha n piri bi ka luɣi o yɛli ni n zaŋ kpɛ ŋɔ ka puhi so kam to ŋun kam daa ka a ti tab sɔŋ ka eh, ti nyɛ suuna maa ni niŋ shɛm ti ka ti yɛn yo

eh, ti manager don zi di bala eh, ara kana eh, di bala o manager manager o paɣa do a so nim pɔha ka chɛ a ni a kpɛ ni ara spɔn bɔ o yɛni laasabu daana ku tooi mali a ni a don zi eh, a puhi n bɔ ka mali tira eh, ka puhi eh, a mi wula n nyɛ o trade maa pɔpi something something like that eh, poppy bee wula ka ti booni o maa eh, manager gba zaa puhigu ma o ka mali tira ka chaŋ ti puhi students bee all students of n tiɛha ti 2013 ban daa exit 2013 badge maa n bala n puhiri ba eh, binshɛɣu din gba don hussein eh, jango sheikh hassan eh, n kɔŋko da pala a bi da mɔŋɔ maa n ti pahi n suiti zubi zubi zubi ti bɛ wula eh, man yɛla yi daa maa buya yɛli ŋɔ di yɛn nyɛ ŋɔ ka ti gba kana ti di n bini a baŋ yɛ shɛm ma ok eh, ka puhi mr rashid mr rashid eh, pc solution ceo n bala maa ka o lan nyɛ ŋun su sharp brain academy o sukuu maa bɛla banvin polo eh, ti puhiri suŋ nyɛla din kanna ka labiri ti puhiri

a sani ni Kasi Films Kasi Films gba i puhiri so m-bɔŋɔ ni Kɔdrafi m-ba ŋɔ a ni puhiri ba pam eh, Kɔdrafi n nyɛla ban daa ka ti rap live eh, ni Gali North nima eh, eh, di maa Chairman Sɔgir mini Rack Hamdu nima ya daa nyɛla ban ka ti tab sɔŋ eh, ka ti suuna maa chaŋ viɛnyɛliŋga ti ku tooi bɔhi sokam zaa ha yuli eh, ti ku yɛn zaŋla chɛ ka yaa yi Naawuni ni sabilara eh, ka lee teeri a bi tu di mali shɛli na biɛla kɔna eh, kɔna a mi binyɛra shɛli na bɛ kɔna so mali ya shili okay eh, on behalf of Kaman House, Zaha, Nukwechire family, Ti puhiri ka paɣiri ŋɔ kam daa tabi sɔŋ suuna maa. Siiba Haadi n-nyɛ kamara man zaŋdi li tiri a ka di pahiri ana ŋɔ maa. Yusuf Abu Turzɔŋ ŋuni n-nyɛ pirizɛnta wa hmm. Yusuf Abu Turzɔŋ ŋuni n-nyɛ pirodusa, Abdulbasi Kurtie n-nyɛ a host zaŋdi tiri ana ŋɔ maa. Before ka ti chaŋ, a yi nyɛla new to this channel n-teera a na n-tooi subscribe ka pahi ti biɛlli din yɛn chɛ ka a tooi nyari ti content anytime ka ti eh, ti zaŋ li bahi na. Ka lahi chani ti puhiri jilima films paɣasara eh, ni bi magi a ʒiya a ni da eh, yi nyɛla ban daa ka a ti tabi sɔŋ n puhiri ya ka naan lahi chɛ a eh, a duyima a buya gbuna mini o nyaanga eh, liɣiŋ hoo eh, ba shaashia nima yi zaa daa nyɛla ban kana ti rap life ka di di di di eh, ʒii maa mali yaa pam ti chɛbisiya.